my people una do una do una wey don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey dey reach my channel say na today be the first time wey dey use otu korokoro eye see me na I be this welcome to my channel my name na summer before i continue make i remind una you see that red button there where dey write subscribe click that button make you subscribe after that one make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the kpaa notification say i don upload new video mm -hmm, na so una do well for today video wetin i wan talk mm-hmm. today video i wan talk about one thing wey i dey hear for here and there e wey dey social media up and down dey say wetin dey dey call am that man wey dey dey call ned nwoko say e do one interview for this interview for talk say all the wife wey marry o he make up im mind say na only virgin atlantic na im go dey fly na so dey talk. na only virgin atlantic na him go dey fly una know wetin i mean na eh you know say one woman leave me comment one time say summer one thing wey i like about your video na say she say even if my children dey where i dey watch your video my mind no dey skip because the way you dey take talk something you say e dey okay eh so the man dey say na only virgin atlantic airway na the man say him dey fly

And so he made to leave that one for one side. I go come back, come talk that matter. So he said only Virgin Atlantic Airways now in the fly. You know, say when this their matter first come out. Me, I talk and say, their matter no change the price of Gary. Why anybody go carry your matter for head? That's what me I still fit it today. Oh. I no carry the matter for him. No, wait. And me, I talk and say, anybody get right to marry, he won't marry. Now their choice. shey you understand although one thing be dey one side wey dey say the girl na underage that one till today we no sure you understand eh but na their choice me o god know my mind say i no go pray for that kind thing for my pikin i don talk am i get daughter wey be regina daniel age mate na my second born be that one she dey university by the grace of god um, and no be my dream for my own pikin wey me i born somebody leave me comment one time you no even watch that somebody leave me comment i make one post somebody come leave me comment say eh you dey jealous i say eh Me, I dey jealous. I say you dey okay so. I say you smoke something. Me, I dey jealous. What I dey jealous? You, I, I be like person where they hungry for your eye. What did they there to jealous? me, I don't talk am for my, for my video. What I don't do before. I say age gap. That one no be too be my problem. You understand? Age gap no dey too bother me. oh. When I married, there was one where I married. The man senior me throw away.

make i tell you one thing wey i value pa- for my life pass today na the fact say i dey alive reach the age wey i dey so no be everybody dey opportunity to reach me you know say this life some people dey wetin no make sense na some people dey put mind me by the thank god for my life say god help me get one thing wey dey dey call contentment if na garri i dey drink i dey drink am with sweet belle shey you understand i no dey see life the way many people dey see life life no be me i no go that side wetin i wan talk for this video i dey always dey talk am say most of my video i dey wan make I tell people something wey go make them sit down, make them think well well. Say, ah, na true. oh. I no think am like that before. oh. Hey, na true. oh. Make people know wetin dey important for this life. Mhm. You know, say many people now. I go still talk am again. Anybody get right choice to marry who they want marry. It- Na choice. You understand? Na choice. But when me I dey get problem now when somebody don come dey public eye, people come dey look the person like a role model. They dey look somebody like role model. The person come dey

e don comot from say na their business with wetin dem do with their lives e don enter wey be say dem don dey pass message message wey be say e go dey influence other people when somebody like this man now go come come out dey say na the virgin atlantic i dey fly e go come dey be like say anyone wey no be virgin atlantic now no reach anything na that one na that part na come be problem because e no longer be wetin e do with im life this one don pass wetin be na your choice na your life e don turn to wetin person dey try to promote another thing wey even come my mind na say shey na the interview and ask am that kind question abi na him just sit down that kind thing just come out for him mouth like wetin i no even know wetin grown man go sit down dey think come dey talk about the state of affairs eh how e take meet the facilities when e meet the facilities i no believe say the interview and i ask am that kind question because nobody ask am na him carry him own mouth come dey dis- broadcast this kind thing o you know say we go talk and say ah na person personal business na person but when you come put your personal business like this you understand nobody need all this kind of information and young girl boys go go dey tell their friends come dey broadcast am among their friends say ah fly virgin atlantic ah that girl when i meet am na me be the first person wey launch that uh, virgin atlantic This man now, now, man, wey come be Yoruba go say agbalagba, wey come be elder. They no be even say he go brag among his friends. He hold na megaphone, he come take announcer for the whole world. Eh? If my husband come go dey tell people, I no know how I, I go feel. Oh, say na my husband come go dey tell people, ah, na information wey suppose to

who you come leave them for but so virgin atlantic good for your body if na six women you don marry before so you don fair fly how many virgin atlantic you come dump the flight for other men if na so other men too fly all the virgin atlantic come leave them for ground shey you go see the virgin atlantic to fly shey una dey understand this kind thing uh, uh, so virgin atlantic good for your body when you fly finish na you come dump them for other people as second hand so all the other four because he say na only two in dey with now so all the other one wey don fair fly wey don come dump who you come dump them for eh who you come dump them for for other men abi so other men no deserve to follow meet those women as a virgin atlantic you see the place the area wey be say e no too make sense why i wan do this video na say

waka up and down na there dey always dey look for virgin atlantic no na think that thing if to see oh see the the woman wey you dey go meet say ah i wan fly only virgin atlantic so e no go good make the woman too follow fly fly virgin atlantic e for good na if the man and woman meet each other two of them na virgin atlantic they go fly the same the same time make dem fly the same virgin atlantic make dem fly virgin atlantic the same time shey you dey understand why be say na men wey don already fly up and down na dem go go dey look for virgin atlantic wetin you no fit offer na you dey wan collect make una dey think all those kind thing well well make una dey think all those kind thing well well na wetin you no fit offer na you dey dey look for he say all the wives wey he marry na only virgin atlantic he dey fly shey you understand eh now

You understand? May I tell you true? Hmm? May I tell you true? Listen to this thing. If this man they say the road too wide, the road too wide, now because na bicycle they ride. You dey hear me? Go ask truck driver how whether the road wide or not. You dey hear what I dey talk now? Because may I tell you one thing? You go see road where person where they ride bicycle go say, ah, the road wide though. You go see truck driver, truck driver go say, ah, the road too tight. You get, you dey understand me? This na my message for our brothers, our men. Make una no get that kind mentality because sometimes na go hear this kind thing, na go dey think another direction. People, especially people wey just dey small small boys wey just dey grow up. We need to dey talk to una, make una dey know the truth of. We need to talk to una, make una no develop some kind mentality. You understand? Because na so they take paint all this kind image. May I tell you one thing? Sometimes the problem no be the road. na the facility wey man get na dey determine whether e tight or e too wide shey you understand me i talk another thing wey come my mind when if you watch that i see the video because i see you know say people don dey make video i see video wey the girl go born me i be nurse and i don fair work i don fair work for maternity as i look that video e be like say regina daniel na caesarean section the girl dey born pikin if normally for woman to go hospital go born you go don fair dey labour for house She understand? I don't work for I don't work for maternity. You understand? Eh? You go first get labor for house before I go enter road. The girl no get labor. If you see the video, I follow look her. I look, I see the video. It is it dey all over, it dey all over, it dey all over YouTube. The girl no dey labor. It land hospital. That one na planned, na planned delivery. So you no get labor, nothing. You just go hospital. Then when you see say when they come carry am from the ward come dey go to go born she never still dey labour even if to say they wan induce am they for first they dey normally induce on the ward when the labour contraction and everything don start before they come go delivery go they come get delivery room go born but you see say they carry am straight away e go born na e for the way me i take see am o as somebody wey don work for maternity e be like say na cesarean section that girl take born but when i first see the video i come dey say ah but why maybe they just choose

because na wetin dey because i no know why grown man go come dey announce this kind thing na be say e dey e dey that important to am so if e dey that important to am maybe he decide say ah use cesarean section so that uh, road go still narrow because wetin i wan talk now no ask me any question una the man use your own mouth go dey talk say no if you, you know

my facility dey too small shey you understand me na more na accept una facility say ah na facility wey i get o na be the problem no be women be the problem i never even see the interview i no know whether na video or whatever na just post i see am they just caption am one newspaper people they just caption am say e say na only virgin atlantic e dey fly i say kai epa enter house make you close door

Eh? I no be say I no dey teach my children the right, I dey teach my children the right thing. And by the grace of God, they still dey listen to me. But I no go want tomorrow somebody come say he wan marry my pikin because my pikin na Virgin Atlantic. And the worst part na say people wey dey look for Virgin Atlantic, wey dey never fly before, but then don dey don already fly up and down, fly up and down. After they don fly finish, they wan come settle down for Virgin Atlantic. even you think am na e say all the wife wey marry all of them na virgin and Atla- how dem no go be virgin atlantic when e dey go collect the plane when dem still dey manufacturing stage na e dey collect dem eh so girls wey still dey suck breast wey never comot for mama hand i no wan say make people no look for virgin atlantic but if you know say na virgin atlantic you wan fly keep yourself true so that as you dey fly am the woman too dey fly am una too dey fly brand new chassis and they understand me no be say na only you only your body good my own video na say i don talk am anybody get right to do wetin dem wan do with their life but my video na for our brothers dem wey dey hear this kind thing i wan just pass my message to una make una no follow develop that kind mentality many women get history before una meet them na dey understand everybody some people don make mistake or some people no make mistake some of us dey marry us as young girl if you go meet woman age of thirty whatever time wey god take bring woman for your life e fit be say she don already do one thing or the other just like you too don do one thing or the other e no mean say she be damaged goods na that mentality mean make i dey make this video e no mean say they don become damaged goods make una no follow develop that mentality if you see woman wey you love she love you e no matter wetin her history be whatever you too get history my people i don talk my own.